की हो बेचन ई मुंह लटका के कतऽ से अबै छ गिरहत आइ पूरा दिन लाइन में लागल छलहुँ एहो कोन लाइन में लागल छला है ने एखन कोनो इलेक्शन छै आ ने कोनो नेता पाई बटै छ तहन कोन लाइन में लागि गेलऽ नहि यौ गिरहत बैंक गेल छलहुँ हँ दिन भरि लाइनमे लागल छलहुँ आ जखन हमर बेर आयल कहिया पाइए नहि छौ गिरहत लगैया हमरा अनपढ़ गमार आदमी बुझि कऽ पाइ नहि देलक अहाँ तऽ बुझिते छियै हमरा लेल काला अक्षर भैंस बराबर से हम अहाँके ताकै छलहुँ हँ हम अहाँसँ निहोरा करै छी से अहाँ कनि हमरा सङ्गे चलू एहो कोन ओहि गामवला बैंकमे ओकर जे मैनेजर छै हुनका संगे हमरा ठेहू छावा है आ से तोरा पाई नहीं देलखुन तही दुआरे तो हम अहाँ के बतै छलहुँ हँ कि अहाँ के रहत हमरा पाई नहीं भेटत गिरह जल्दी चलू माधव बाबू आओ आओ बैसू बैसू मैनेजर साहब हम मतलब बैसल आने एलो हैं बुझलिए ए यो अहाँ के बैंक के आई काल किरदानी बहुत खराब हो गेल है भेल किसे त कहू किया तमसायल छी अरे भाई हमर गांव के भोला भाला ग्रामीण है बेचन ओकरा अहाँके बैंक पाइ नहि देलकै पूरा दिन लाइन में लगा कहै छै पाइ नहि छौ आयो अहाँ कहै छी भेल कथी अरे अहाँ पहिले ठंडा हो चाह पानि की लेब से कहू हमरा अरे चाय पानि पीबऽ के हमरा समय नहि अइ पहिले हमरा ई बात कहू जे हमर एहसान के इहे हासिला दऽ रहल छियै मोन अइ अहाँके कि अहाँके जे बैंक खुलैत रहै ओहिमे हमर कते बड़का योगदान अछि ओ दिन केना बिसरि जेबै हम आइ बैंक खोललहुँ काल्हि नोटबंदी भऽ गेलै सब कर्मचारी के जे छै से हालत खराब भऽ गेल रहै गुड़क मारि धोकरे जानैया अरे कथी मोने मोने बड़बड़ाई छी अहाँ नहि नहि किछु नहि किछु कहू अहाँके की भेल यौ अहाँके नीरव मोदी के देवला पाई है अहाँके विजय माल्या के देवला पाई है एकटा हमरा ग्रामीण के देवला पाई नहीं अहाँके अरे ओकर सबके बात हटाओ माधव बाबू बात ककरो हटे वाला बात नहीं है पहले हमरा ई बात अहाँ कहू अहाँ सबके अपन मनमानी चल रहल है के बैंक में माधव बाबू अहाँ चाह पानि की लेब से कहू अहाँ खाता नंबर दिअ हमरा हम ताबे देखै छियै ठीक छै अहाँ खाता नंबर लिए जाओ फटाफट हम देखै छियै गिरहर देखलियै अहाँ केला पर कोना के भागि गेलै खाता देखे के लेल आब अहाँ आबि गेलियै ने अहाँ के तऽ थाना में पहुँचैये आइ नहि पाइ देतै तऽ कान कपार फाड़ि देबै बाद बाकी अहाँ देखैत रहब मारि पीट वाला बात नहीं करब बेचन गिरहर अहीं कहने रही अहाँके मोन अइ ने अहाँके कहला पर हम चारि दिन जहन बैंक के चक्कर काटलहुँ तकर बाद जाकर जनधन में हमरा खाता खुगल है आ तहन हम पाइ ले ला एलहुँ है तो देखियो केहन बर्ताव भेल बेचन तू चिंता नहीं कर आइ आबि गेलिए है ने हमरा पहुंच अते तक नहीं है हो हमर पहुंच जे है से अपना मंत्रालय तक है पाइ धर पाइ नहीं देता एखन हम पाइ दियबै छियै तू आबत धक मैनेजर के माधव बाबू अरे माधव बाबू छोड़ू पहिले ई कहू कि पाइ किया नहि भेटलै यौ माधव बाबू हमरो गप सुनू सुनू कथी गप अहाँके सुनू यौ अहाँके बैंक में हम देख रहल छी बुझलियै ने किछु दिन से अहाँ सबके काज बिल्कुल खराब चलि रहल है माधव बाबू अहाँ बहुत तमसा नहि नहि शांत होउ। अहाँ सब मुंह देख के काज करै छियै की अरे माधव बाबू हमर गप सुनियो आप सुनियो दोसरो के सुनल गिर जाइए। हाथ गिर हाथ गिर हाथ देखियो कते जोर से बजै छी एक तऽ पाइ नहि दै छै ऊपर से मैनेजर साहब कते जोर से हराइ बजै जाइ छै। छै ना बैंक में धऽ के पाई निकाले ला ला तैला खाता में पाई हेबाक चाही खाता में पाई छौ रे बुढ़बाक खाली पाई निकालता अरे बेचन तोरा खाता में पाई नहीं छलू है पाई निकाले के लेल पाइयो जमा करऽ पड़े छै बैंक में जोरे बज्र मूर्ख पूरा गांव में तू नाक कटेला अपनो हसारथ भेलो आ हमरो हसारथ केले एकरे कहैत अछि पेट में खर नहीं आ सिंह में तेल आरो तोरी के एखन तक अहाँ भारत कार्टून नेटवर्क के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हैं की अहाँ के नीक नीक मैथिली कार्टून नहीं देखऽ के अइ अगर अहाँ के नीक नीक मैथिली कार्टून देखऽ के अइ तऽ तुरंत सब्सक्राइब करू भारत कार्टून नेटवर्क